Wel, siamai, shriti. Ti moyn gwybod pam Cyrdydd a pham Prifysgol Cyrdydd? Wel, dwi'n siŵr bod ti'n gwybod yn barod bod ein hadnoddau ymchwil o'r radd flaenaf. Ni yw'r unig brifysgol grŵp Russell yng Nghymru, ond dwi am ffocysu ar y cyfleodd sydd gennym yma i'w cynnig i chi yma ym Mhrifysgol Cyrdydd. Felly, shwmae, fi yw Daniel O'Callaghan, pennaeth CMCC, sef Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, a fi sydd yn gyfrifol am oruchwylio'r holl gynnwys Cymraeg sydd yn cael ei ryddhau o'r fel rhan o Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd. Felly, dwi am sôn am y ddwy ffurf ysgrifenedig sydd yn rhan o Gyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, ein cylchgrawn Quench. Fel rhan o Quench, mae dyn ni Clebar, felly Gewch chi gyfrannu at Clebar a mae yna sawl cyfle i greu erthyglef o ran o'r cylchgrawn. Gair Rhydd. Mae Gair Rhydd wedi cael ei sefydlu ers degawdau bellach ac mae yna adran yn rhan o'r papur o'r enw Tafod sydd yn edrych ar erthyglau Cymraeg. Mae yna dipyn o gyfleoedd i gyfranogwyr i gyfrannu at y papur a hefyd mae yna adran ddigidol hefyd a dwi'n digwydd bod yn rhan o'r tîm digidol ac wedi bod yn rhyddhau fideos Cymraeg drwy'r flwyddyn. Mae hefyd gennym ni CUTV sef ein gorsaf deledu yma yn y Brifysgol a ni yn, fel rhan o'r orsaf, yn cynhyrchu fideos cyfrwng Cymraeg. Mae'r tipyn ohonyn nhw yn ymdebygu i YouTube ond mae yna amrywiaeth o bethau sydd ymwneud â materion cyfoes, i bethau sydd yn fwy ysgafn ei naws. Ond os mae eich llais chi am i bobl i glywed, mae dyn ni Express Radio, sef ein gorsaf radio ni yma ym Mhrifysgol Caerdydd, a mae yna sawl sioe radio lwyddiannus wedi bod trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd y blynyddoedd, felly dyma restr o gyfleoedd eraill sydd gan fyfyrwyr yma yng Nghaerdydd. Wel, mae gan y gymgym rhywbeth ar gyfer pawb. Yn amlwg, y prif beth ydy bod chi'n cael y cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg, a hynny drwy ddod ar ein crawls fel y crawl teulu neu'r crawl dolig sy'n mynd rownd pubs a clybiau Caerdydd. Mae hyn yn lot o hwyl a mae'n ffordd gret i chi gael cyfarfod pobl newydd a neu ffrindiau oes yn y brifysgol. Mae gennym ni hefyd ddigwyddiadau eraill fel y Ddawns Fawreddog a Gorwythnos Gymgym sy'n digwydd ar ddiwedd pob blwyddyn. Ond nid yn unig nosweithiau allan sydd gan y Gymgym i'w gynnig, mae gennym ni ein timau chwaraeon fel ein tîm pêl-droed, tîm rygbi a phêl-rwyd, felly mae 'na rywbeth ar gyfer pawb yn y Gymgym. Be sy'n wych am Gymgym Caerdydd yn enwedig ydy eich bod chi'n cael y teimlad 'na o deulu Cymraeg, lot o hwyl a lot o ffrindiau, fel 'sa chi'n cael ym mhrifysgolion eraill Cymru, ond yn cael hyn tra hefyd yn cael mwynhau y profiad o fyw yng nghanol prysurdeb y brifddinas.
Beth yw IMCCC? IMCCC yw Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd sy'n cynnig y cyswllt na rhwng Undeb Myfyrwyr y Brifysgol a'r myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Mae IMCCC yn cynnwys y Gymgym, Clwb Mynydd Bychan a Chymdeithasiolo. A thrwy IMCCC mae modd i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg y Brifysgol gael profiadau cymdeithasol ac addysgol a hynny drwy gyfrwng Gymraeg a hefyd sicrhau bod eu llais yn cael eu clywed o fewn y Brifysgol. Be' sydd gan Glwb y Mynydd Bychan i'w gynnig i ti? Wel, criw o fyfyrwyr meddygol ydan ni, yn dod at ein gilydd i gynnal amrywiaeth o weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Boed nhw'n nosweithiau cymdeithasol i gael dod i nabod ein cyd-fyfyrwyr yn well, neu yn nosweithiau fwy academaidd ei naws megis sesiynau adolygu. Mae bod yn aelod o Glwb y Mynydd Bychan yn rhoi cyfle gwych i ddod i nabod a greu ffrindie o bob blwyddyn. Ffrindiau defnyddiol iawn i cael, gan fo' nhw wedi bod yn eich sefyllfa chi o'r blaen, ac yn gallu'ch cynghori chi, a deud be' i wneud a be' i beidio wneud er enghraifft. A mi fedra i ddeud o brofiad personol, bod bod yn aelod o'r clwb wedi bod yn help garw wrth setlo ma' 'na brifddinas. Bod cael rw Grŵp o ffrindiau da yn yr un un gwch yn gwneud gymaint o wahaniaeth. Fedra i ddeuthoch chi'n onest, newch chi ddim difaru bod yn aelod o Glwb y Mynydd Bychan.